Ah, inyuothe nĩ ndoya kanya gaka ndĩmũgeithie na ndĩmwĩre mwĩtĩkĩre tunanĩre njũng'wa tũrung'e cia rũrĩrĩ. Niĩ njĩtagwo Gĩtaũ wa Ng'ang'a wa Mathu, ndĩ mũithiegeni wa mbarĩ ya Njano, na ndĩ mũihwa na mbũi ya mbarĩ ya Mbu. Niĩ ndĩ Mwangi ngaciarwo nĩ Maina, njiarĩirwo kũrĩa Rari, gatamaiyũ ga thamaki, mũtũri wa Kĩambu. Ndĩ ndungata ya kĩama na nĩ nyenjagĩra kĩrĩra gĩkĩ kĩa maithe maitũ. Ngwenda kuoya kanya gaka ndĩmũrie mwĩtĩkĩre tũcokanĩrĩre na tũcokanĩrĩrie kĩrĩra gĩkĩ tũrĩ hamwe. Mũtuarũrũ ũcio ũrathirire, nĩ harĩ ciũria twacokirie, na nĩ ngwenda tũthiĩ na mbere na gũcokia ciũria tondũ ciũria nĩ kuonania nĩmo mabataro manyu, na kwoguo ũrĩa wothe mũrakorwo mũkĩbatara wona mwaũria, na ithuĩ tondũ tũkĩrĩ ndungata cianyu, tũgathiĩ na mbere kũmũtungatĩra. Kĩũria kĩrĩa twĩnakĩo mũthenya wa ũmũthĩ, na ti kĩmwe ndĩrona tarĩ gũikaranĩra ciikaranĩire ciĩgiĩ kĩrĩra kĩa mĩruru, Na nĩ njũĩ ũhoro ũyũ wa kĩrĩra kĩa mĩruru wanakorwo ũkĩrehe warĩ mwarĩ, na andũ aingĩ no makorwo makĩenda mũno mũno kwenjera na gũthererwo nĩ ũhoro ũyũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mĩruru. Kĩũria kĩa mbere kĩroria mũirĩtu angĩciarĩra riko na nyina kana cũwe ũrĩa atuĩtwo Gũtirĩ wĩna mĩruru. Mĩruru ĩyo ĩngĩkorwo yumĩte kũ? Nĩgetha tũhote gũcokia kĩruru kĩu wega, ingĩenda twambe twĩyũrie mĩruru nĩ kĩ? Mĩruru nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wa nja, na ndoiga mũndũ wa nja kwoguo ndinauga mũirĩtu kana mũtumia, ndoiga nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wa nja angĩciara atarĩ kwa mũthuriwe. Na o na angĩkorwo nĩ mũhiku, o na akorwo nĩ mũkaguo, akorwo nĩ egũthiĩte gũceera kwa nyina, kana kwa mwarĩ wa nyina, kana agathiĩ gũceera kwa mũrũ wa nyina aaciarĩra kũu, ĩyo, ũcio mũtumia no nginya ahatĩrwo mĩruru, tondũ ataragwo agwatia kana anyitithia kĩgongona kĩa nyina thahu. Ũguo nĩ kuuga... Mĩruru, nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu aciara atarĩ kwa mũrũme, o harĩa kwa mũrũme kũngĩkorwo kũrĩ. Ũngĩnyitithania na ũguo ndakwĩra mĩruru nĩ kĩ, rĩu no tũhote gũcokia kĩũria gĩkĩ tũroria atĩ mũirĩtu angĩciarĩra riko na nyina kana cũwe ũrĩa atuĩtwo gũtirĩ wĩna mĩruru thĩna nĩ ũrĩkũ? Ikinya rĩa mbere, andũ aingĩ makiraga mageciria mĩruru no ĩrũmĩrĩire mũndũ yumanĩte na nyina. Aca. Mĩruru no yũke yumanĩte na mwena wa thoguo na no yũke yumanĩte na mwena wa maitũguo. Kwa mũhiano-rĩ, wee no ũciare mwana wa kahĩĩ na ihu rĩa riko Na wona waciara mwana wa kahĩĩ na ihu rĩa riiko-rĩ, nake mwana ũcio wa kahĩĩ hĩndĩ ĩrĩa gũgakinya we ahikanie-rĩ, akahikia mũtumia, nake wĩ na kaana. Tondũ we ndangĩagĩciara-rĩ, ũguo we ahikia mũtumia, o nake ũciarĩire riiko, nĩgetha Mbaara ĩno kana kĩũndũ gĩkĩ kĩa mĩruru kĩmũrũmĩrĩre kũhĩtũkĩra kũrĩ mũka. Ũguo-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa we mũria wa kĩũria gĩkĩ ũroria na ũkoiga atĩ nyina kana cũwe ũrĩa atuĩtwo gũtirĩ ũcio wĩna mĩruru-rĩ, ũguo nĩ wega wone atĩ mĩruru to mũhaka ĩkorwo ĩgereire njĩra ya mũndũ mũndũ wa nja, ona kwĩ mwena wa mũndũ mũrũme, mĩruru no yũke. Ona ta rĩu no ũthiĩ ũkore rĩngĩ thoguo kana gukaguo o nake aciarĩtwo na ihu rĩa riko, kana hihi nyina, rĩu cũcũ ũrĩa ũciarĩte baba wanyu, nake no akorwo arĩ na mĩruru, mĩruru ĩyo rĩu ĩgagĩkorwo nĩ ĩrakinya kũrĩ inyuĩ kũhĩtũkĩra kũrĩ ciana icio. Na nĩkĩo tugaga nĩ wega mĩruru ĩhatwo. Na nĩkĩo mũndũ ta niĩ ingĩthiĩ kwĩ kĩoni... nĩekũndorera na anjĩre gĩtaũ kwanyu nyũmba ya maitũguo nĩ kũrĩ na mĩruru ĩrabatara kũhatwo, na ona ndĩ na mũka wakwa na kwao we ndarĩ na mĩruru-rĩ, gwakwa no kuoneke mĩruru nĩ tondũ wa mĩruru ya mwarĩ wa maitũ, tondũ nyitanĩte na mĩruru ya mwarĩ wa maitũ kũhĩtũkĩra kũrĩ maitũ, tondũ gĩthaku kĩa maitũ no kĩo mwarĩ wa maitũ aumĩte, kũguo rĩu niĩ ngakorwo ngucĩtie kĩũndũ kĩrĩa kĩa mĩruru kuuma kwĩ mwarĩ wa maitũ, nakĩo wona gĩoka gwakwa gĩkaharũka, rĩu gĩgatũma airĩtu akwa nao matuĩke andũ mangĩciarĩra riiko nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu. Na kwoguo nĩ wega gũkũrana atĩ mĩruru no yũke na njĩra icio cierĩ. He kaũndũ kangĩ ndoiga haha, Na nĩ ndaaria ndaaria atĩ mĩruru nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aciara atarĩ kwa mũrũme. Ũngĩrũmĩrĩra wega kĩrĩra kĩa gũciara kana ũrĩa mwana aciaragwo Gĩkũyũ-inĩ, no wone atĩ nĩ kũrĩra nĩ kũrĩ kĩrĩra kĩ ngũrani, nĩ kũrĩ kĩrĩra gĩthiaga gĩkagĩa, gĩgatuĩka nginya rĩngĩ mũthuri nĩ aciarĩra kana mũtumia nĩ aciara aciarĩra njĩra-inĩ atũnganwo nake kana akorwo nĩ mũthuri. Na wona aciarithirio nĩ mũthuri, mũthuri ũcio ndangĩmũinũkia kwa mũrũme, no mũhaka amũinũkie gwake amũtware thingira. Thikũ ciathira no nginyagia mũthuri ũcio arĩhata mĩruru gwake nĩgetha athahũre thingira ũcio wake, acoke atware, na mahinda maingĩ ciana cia gũciarwo na njĩra ya mũthemba ũcio, mũthuri ũrĩa waciarithirie nyina, mwana ũcio acokaga akahikio gwake, agacoka gwake mũciĩ. Kwoguo ona mũirĩtu no mĩruru no ĩingĩre thĩinĩ wa mũciĩ nĩ tondũ nyina nĩ aciarĩire njĩra-inĩ, na ta rĩu thikũ-inĩ ici nĩ ũrona nginya angĩ maraciarĩra mbathi-inĩ, na ũngĩgĩciara ũtuĩke aciarithio nĩ mũndũ wa nja, ũcio no nginya ainũkio kwa mũthuriwe na hatikĩrĩ mĩruru. Kwoguo ũhoro-inĩ wĩgiĩ mĩruru ĩyo Na nĩngũcokera rĩngĩ hau njuge, mũtumia angĩciarĩra njĩra-inĩ, aciarithio nĩ, aciarithio nĩ andũ-a-nja na ndegũciarithio nĩ mũrũ, nĩ mũndũ mũrũme, ũcio ekũinũkio kwa mũthuriwe, na gũtirĩ mĩruru. No angĩciarithio nĩ mũndũ mũrũme, ũcio nĩwe ũinũkagio kwa mũthuri ũcio, na ndekũingĩrio nyũmba ya mũka, ekũingĩrio thingira, na tondũ thikũ ici ndirakĩona thingira, ndikĩũĩ mũthuri angĩmũingĩria kũ, kana ekũmũingĩria kĩaga kĩa ngũkũ. Kuuma hau nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa kĩũria gĩa kerĩ, mbũri ya mĩruru ĩthĩnjagĩrwo kũ na mũtaratara wayo nĩ ũrĩkũ? Wa mbere nĩ wega kuuga mbũri ĩno ya mĩruru nĩ ndũrũme, nĩyo ĩthĩnjagwo na yagĩrĩirwo gũkorwo ĩrongoreirio ĩkue ta tha, tondũ ta tha nĩ wa gũthahũra Andũ arĩa moĩ magongona nĩ moĩ taatha thĩinĩ wa Gĩkũyũ nĩ ũhũthĩkaga maũndũ maingĩ, o na hiti ĩngĩmĩanja, mai mau makĩoyagwo na mbũri na maũndũ ma mũthemba ta ũcio. Na kwoguo mbũri ĩno ya mĩruru yagĩrĩire gũthĩnjĩrwo kwerũ, hau nĩho yagĩrĩire kũrathĩrwo, ti gũthĩnjĩrwo, nĩ kũrathĩrwo, ĩrathĩrwo hau kwerũ nĩ getha ĩtatie thakame hau, taatha wona warĩkia gũitwo hau, rĩu nĩ getha mbũri ĩyo ĩcoke ĩkĩrutwo nja thutha wa gũkĩrathwo, Na rĩu matukũ-inĩ maya andũ no morie kwerũ nĩkũ. Kwerũ nĩho ũngĩrora thĩinĩ wa structure ya nyũmba ya mũgĩkũyũ, kwerũ nĩho mũgeni aikaraga. Ũguo nĩ kuga thĩinĩ wa set up ya nyũmba iria twĩ nacio mũthenya wa ũmũthĩ, kwerũ nĩ sitting room. Ũguo yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrathĩrwo hau, wona yarĩkia kũrathwo ndĩgathĩnjĩrwo hau, ĩtwarwo ĩthĩnjĩrwo handũ haraihu na wona yathĩnjĩrwo haraihu rĩu na hau ĩrathĩirwo hakorwo hena mĩtĩ ya magongona, mĩtĩ ta mathakwa, mĩtĩ ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩra kana ĩrĩa mĩtĩ ĩrĩa yaragwo hĩndĩ ĩrĩa kũraciarwo, na nĩgetha yatatia itata tu rĩa thakame, kana wona yarĩkia kũhora, tondũ ĩkĩbatiĩ gũkĩambatio na ihoya nĩgetha ĩgĩkũre kana yagĩkua kĩ, yatwarwo harĩa ĩgũthĩnjĩrwo ndĩgathĩnjĩrwo handũ hakuhĩrĩirie mũciĩ, Nĩ ũndũ wa twana tũu tũnini twĩ kũu twa tũirĩtu na airĩtu acio angĩ, tondũ nĩ mekũrigwo kaĩ mwatuĩkire hiti mũrathĩnja nyama na mũtiramahe. Kwoguo ĩthĩnjĩrwo haraihu na mũciĩ, gũcoke mũciĩ gũcokwo na tatha, na nĩgetha tatha wona wakinya rĩu hau hakĩhatwo wega na nongorio tondũ ndigũgĩtarĩria igongona no nĩ ngwenda gũkiuga atĩ ah, wona yakĩrĩkia kũhatwo kũhatwo kũhatwo riko ũru ũcio wothe ũrutũrũrwo kiumwo kĩrutwo nyũmba ũrongoreirio wĩra ũrĩa ũrenda gũkĩrutwo kwoguo na njĩra nguhĩ ngwenda kuga ĩbatiĩ gũthĩnjĩrwo haraihu na mũciĩ na kũu nokuo kũhĩhĩrio na ndĩkahĩhio na ndara cia cuma tondå wona yahĩhio na ndara cia cuma no mũtuĩkire nĩ mũkũiga ndara icio cia cuma tondå ndara icio cia cuma nĩ igũkua maguta ma mbũri ĩyo Ũguo, wona mbũri ĩyo wona yahĩhio na ndara cia cuma, ndara cia cuma cinyite maguta, ningĩ rĩu ningĩ thutha wa matukũ maigana ũna ningĩ mũthĩnje igongona rĩngĩ, nĩ mwatukania igongona rĩrĩa na rĩrĩ. Kwoguo, andũ arĩa mangĩenda gũthĩnja ngoima njega kana ndũrũme njega ya kũhata mĩruru, mangĩmĩhĩhia na ndara iria cia mĩtĩ, nĩgetha wona marĩkia kũhĩhia na ndara icio cia mĩtĩ, ndara icio itikũhĩhia mbũri ĩngĩ nĩgetha matikae gũtukania igongona. Kuumanagia na hau, nĩ ĩbatiĩ gũkorũo ĩtegũtuĩka atĩ nĩ ĩkũhũthĩra indo ta thaburia, na angĩkorũo nĩ raũ, raũ ĩyo no mũhaka ĩtuithanio nĩgetha ndĩkae gũtukania mĩruru ĩyo. Kwoguo ũngĩririkana kĩũria kĩu tuuma nakĩo hau mbere-rĩ, no gũkorũo kũhatĩtwo mĩruru, na mĩruru ĩyo mũgakorũo nĩ mwareka ciana icio cia airĩtu irĩe. Kwoguo cycle ĩyo ndĩnatinĩka ĩgathiĩ na mbere tondũ gũtinithia cycle ĩyo ya atĩ gwitũ gũtirĩ mũndũ ũhikaga ataciarĩte, ataciarĩte mbere ya ahikĩte, gwitũ andũ othe wona mũndũ o mũndũ o mũndũ agĩtua kũhika aciaraga ciana cigana ũna, ga cycle kau nĩgetha gatinĩke no mũhaka mwambe mũgĩe na kaũndũ kau ga kwamba kũhatĩra mĩruru. Kwoguo nĩgetha ũndũ ũcio ndũkae kũgĩa nĩ wega wona gwakinya nĩ mũthĩnjĩre ũcio, wona gwakinya nĩ mũhĩhĩrie, wona gwakinya nĩ maũndũ macio mothe makarorwo. Kũngĩkinya kwĩna andũ anja mararĩa nyama, nyama icio ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩrĩo nĩ atumia arĩa matuĩte maciara nĩgetha matikae gũciara igongona rĩu nĩgetha rĩtikae gũgĩcoka mũciĩ. Tũingĩre thĩinĩ wa kĩũria gĩa gatatũ no bado no kĩa mbũri ya mĩruru na... Mũria orĩtie mbũri ya mĩruru yagĩrĩirwo kũrĩrwo kũrĩ yagĩrĩire kũrĩo nũ thĩinĩ wa mũciĩ. Mbũri ya mĩruru andũ arĩa ũkoragwo wĩnama nao atĩ nĩmagĩrĩire kũrĩa namba ĩmwe, ũrĩa ũrarutĩrwo angĩkorwo nĩ wanjikũ kana wanjirũ ũrarutĩrwo, ciana ciake, mũthuri wake kana mũndũ umĩte kũrĩa ahikĩte acio matikarĩe. Kwoguo twambe tũrũthĩrĩrie mũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire kũrĩa, nĩ mũndũ wĩgiĩ kana mũndũ wĩtainwo direct nĩ mwana wake, nĩ mũthuri wake, ũguo acio matiagĩrĩire gũkorwo makĩrĩa. Andũ arĩa mangĩrĩa nĩ ciana icio ingĩ ciothe cia arũme itirĩ mbara, Wona gwakinya nĩ atumia, atumia acio matuĩte maciara, na woni wa mũrĩre wĩ ngũrani, ndanaigua irĩra i ngũrani, no o ũrĩa andũ marahĩngĩcania kũrĩa mbũri ya mĩruru noguo mĩruru ĩyo ĩcokagĩra. Koguo nĩ ĩrĩ mũtaratara wa mũrĩre. Mũndũ wa nja ũtatuĩte maciara, ndagĩrĩire gũkorwo akĩrĩa mĩruru ĩno, tondũ wona arĩa, rĩu mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ agekora e mũritũ kana e na ihu akĩenda gũcera kwao nĩ getha agaciarĩre kwao nĩ getha arĩhio mĩruru ĩrĩa arĩire. Kwoguo mĩruru ndĩagĩrĩire kũrĩo nĩ mũndũ wa nja angĩkorwo ndatuĩte maciara. Na angĩkorwo nĩwe ũrahatĩrwo na atuĩte maciara, we kana mwana wake matikae kũrĩa. Kĩũria gĩa kana kĩroria, mũthuri angĩhatĩra mwarĩ mĩruru, acoke ahike, Mũndũ ũrĩa wamũhikia nĩ ekũmũhatĩra mĩruru rĩngĩ. Tũkuga mũtaratara wa gĩkũyũ kĩmerera nĩ atĩ mũirĩtu wa mũgĩkũyũ angĩkorwo ndarĩ kwa mũthuriwe, arĩkia kũgĩa ihu Ihu rĩu nĩ rĩhaaragwo. Kũhaara ihu nĩ gwetha ma ya ihu rĩu nĩgetha rĩkũrĩkane mwene ihu rĩu nũ. Ihu rĩu wona rĩatua kũhaarwo na rĩakũrĩkana, wona mwene ihu arĩkia kũmenyeka nĩ ng'ania, either etĩkĩre kana age gwĩtĩkĩra, he mũtaratara ũrĩa ũgeragwo. Angĩkorwo nĩ etĩkĩra ihu, ihu nĩ gũthegemio rĩthegemagio, na gũthegemia nĩ gwĩkĩra ũira. Na ũira nĩ ndũrũme ĩrutagwo ĩtagwo ya thegemio ĩrĩagĩrwo nĩ athuri a kĩama gĩthaka-inĩ, na nĩgetha meterere matukũ marĩa magerwo ma gũgaciarwo ihu rĩu. Narĩo ihu rĩu wona rĩakinyanĩria matukũ marĩo rĩgaciarwo, wona rĩarĩkia gũciarwo gũkagĩa na mũtaratara wa kũrĩha ihu rĩu. Ihu rĩu he ũrĩa rĩrĩhagwo, na ihu rĩu rĩrĩhagwo mbũri kenda rĩna ngoima, na hena ngoima ingĩ ithatũ. Ngoima ici ithatũ hena ya kũhata mĩruru, hena ya gũtuithania mwana ũcio, na hena ya kũharũkia mwana ũcio thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũrĩa gukawe kana mamawe oimĩte, nĩgetha mwana ũcio akĩharũkio thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio na ngwaro. Wĩra ũcio wothe wona warĩkia kũrutwo-rĩ, mũirĩtu ũcio a... Angĩgacoka ahike matukũ-inĩ ma thutha, gũtirĩ mĩruru ĩngĩ ĩkahatwo, no angĩkorwo thutha-inĩ, thutha wa kũhatĩrwo mĩruru ya mwana wa mbere, angĩkorwo nĩ aciara rĩngĩ rĩa kerĩ, na ndauma kwa mũthuriwe, rĩu mĩruru ĩyo nĩ ĩkũhatwo rita rĩa kerĩ. Ũguo nĩ kuga... Angĩkorwo mũirĩtu ũrĩa nĩ ahatĩrwo mĩruru rita rĩa mbere, acoka thutha wa ũguo agĩa ihu rĩngĩ, rĩu ũcio nĩ ekũhatĩrwo rita rĩa kerĩ. Agĩa ihu rĩa mbere angĩhikio nĩ mũthuriwe rĩ, arĩkia kũhikio nĩ mũthuriwe hatirĩ mĩruru mũthuri ekũhata. No angĩkorwo aaciarire mwana wa mbere, mĩruru ĩkĩhatwo. Agĩcoka agĩciara ũngĩ wa kerĩ, na mĩruru ndĩahatirwo. Angĩkorwo mĩruru ndĩahatirwo, mwanake ũrĩa ũkũmũhikia nĩ egũthiĩ kũhata mĩruru. Ũguo nĩ wega gũkũrana atĩ mĩruru mwanake ũrĩa wahikia mũirĩtu ahataga nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩa atĩ Ithe wa mũirĩtu ndahatire mĩruru ĩrĩa. Tũgĩcoka coka hau rũgongo nĩ tuona atĩ nĩ tuoria mbũri ya mĩruru yagĩrĩirwo nĩ kũrĩo nũ. No he kĩũria nguona kĩbatiĩ gwĩkĩrwo hau thĩinĩ tuge, mbũri ya mĩruru mũgongo-inĩ wayo kana mũruti wa igongona rĩu nĩ ithe wa mũirĩtu. Ithe wa mũirĩtu nĩwe mũgongoni wa kũhata mĩruru ya mwarĩwe. Na angĩkorwo mũthuri ũcio ndarĩ muoyo-rĩ, ti mũrũwe ũrĩa mũkũrũ wagĩrĩire kũhata, nĩ tondũ mũthuri ũcio ũthiĩte ũkiri-inĩ nĩ arĩ na mũrũ wa nyina ũrĩa umumĩte thutha mũrunawe. Korwo nĩ gũthambio mũka atue gũthambio, mũthambia wa mũka nĩwe mũgongoni wa igongona rĩu. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Atĩ mũthuri atarĩ muoyo, mũrũ wa nyina moimĩte nda ĩmwe, na ndagakorwo arĩ we mũkũrũ kũmũkĩra, tondũ mũndũ ndangĩthambia mũka wa mũrũ wa nyina ũrĩa mũnini kũmũkĩra. athambagia mũka wa mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ kũmũkĩra, ũguo nĩ kuuga we wĩ mũthuri, mũrũ wa nyũkwa ũrĩa mũkũrũ gũgũkĩra angĩkua, we nĩwe ũroraga indo na maũndũ ma mũrũ wa nyũkwa ũrĩa mũkũrũ gũgũkĩra. Nake ũrĩa mũnini ũrĩa mũkũrũ akarora ũcio ũngĩ. Ũguo ũrĩa mũkũrũ biũ ndarĩ mũndũ angĩthambia. Ũguo nĩ kuuga thĩinĩ wa mũciĩ, mwanake ũrĩa mũkũrũ gũkĩra othe ndangĩthambia mũka wa mũrũ wa nyina ona ũmwe, tondũ we nĩ ithe wao. Thĩinĩ wa classification, irigithathi na ithe acio nĩ kĩndũ kĩmwe, na kwoguo mũthuri ũcio, mwanake ũcio wa irigithathi, We ndangĩthambia mũka wa mũrũ wa nyina ũrĩa mũnini kũmũkĩra, no mũka wa irigithathi no athambio nĩ mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ kũmũkĩra. Ũguo nĩ kuuga ũrĩa mũkũrũ gũkĩra arĩa angĩ othe-rĩ, kũngĩkinya nĩ mwarĩ ũrahatĩrũo mĩruru-rĩ, nĩekũhatĩrũo nĩ mũrũ wa nyina ũyũ mũnini kũmũkĩra. No wona gwakinya nĩwe kũhata-rĩ, ekũhata ti ta e mũthambania, ekũhata e mũramati. wa indo cia mũrũ wa nyina, no ũramati wake nĩ mũgirie atĩ ndangĩkoma na mũka wa mũrũ wa nyina ũrĩa mũnini kũmũkĩra, tondũ akoma nake egũkorwo agĩtarĩrwo nĩ mũthuri wakoma na mwana wake. Ũguo nĩguo mũtaratara ũcio ũkoragwo ũtariĩ. Mũndũ wa kerĩ ũrĩa ũngĩhata mĩruru, wona twauma kũrĩ arĩa maciaranĩirwo hamwe, Nĩ tũrĩ na mũrũ wa ithe, kĩrĩa tũhũthagĩra na Gĩkũyũ tũkauga mũgendi wa ithe. Ũguo mũirĩtu ũyũ ũrahatĩrwo mĩruru, angĩkorwo ithe nĩ a ithe ũmwe na mũndũ fulani, na tũrũthĩrĩrie nayo the criteria ĩyo ĩtwarane o ta ĩrĩa, ũcio e na ũigĩrĩrĩki wa kũhata mĩruru nyũmba ya mũka wa mũrũ wa ithe, tondũ ona korwo ndaraiganĩtie gũciara, aciare nake, ah, ndarĩ handũ ahĩtĩtie, tondũ ona aciara nake ah, mbũri maracĩtie nĩ cia nyũmba yao, mũndũ ũcio ndegũkũũrwo na ndarĩ mũhĩrĩga ekũheo. Ũguo mũgendi wa ithe wa mũndũ Ũcio nake no ahote kũhata mĩruru. Wona twauma he mũgendi wa ithe, nĩ tũthiaga mũndũ wa nyũmba yao, na mũndũ ũcio wa nyũmba yao aingĩra nyũmba yao, no mũhaka akorwo thĩinĩ wa rika rĩa ũkũũri wa thĩ, nĩ a rika rĩmwe. Ũguo mũndũ angĩkorwo nĩ wa nyũmba yanyu, kwa mũhiano mũndũ nĩ wa Mũithiegeni wa mbarĩ ya Njano, kũrĩa kwa mbarĩ ya Ngecũ, na Gĩtaũ nĩ wa rika rĩa Mwangi ha ũkũũri wa thĩ, Mĩruru ya nyũmba ya mũka wa gĩtaũ ndĩngĩhatwo nĩ mũndũ wa maina, tondũ maina nĩ baba. Ũguo no mũhaka ha ũkũũri wa thĩ mũndũ ũcio makorwo marĩ a riika rĩmwe rĩa wathani. Kuuma hau kategorĩ ĩngĩ ĩngĩhata mĩruru nĩ mwanake ũrĩa ũtuĩtwo mũthuri ũrĩa arĩ ithe wa mũirĩtu ũcio. Ũguo mwanake ũcio ũtuĩtwo ta rĩu kwa mũhiano ingĩrũthĩrĩria ongorwo nĩ ta mwana wake ũrĩa wĩtagwo ng'ang'a wakwa ũrĩa wĩtagwo ng'ang'a aingĩra kwa maitũ kana egwakwa niĩ ndĩ ithe nake nĩ baba ũguo nĩ kuga ng'ang'a wakwa mangĩigarania hau na maitũ ũcio nĩ mũrũme ũguo igongona rĩa mwarĩ wa maitũ Ng'ang'a wakwa nĩ ekũrĩhata tondũ nĩwe ng'ang'a wa mathu, nĩwe baba. Kwoguo classification ĩyo nĩ ndaihu mũno na nĩ wega ningĩ tũrũthĩrĩrie na tũtherie biũ kĩrĩra gĩkĩ kĩa mĩruru tondũ nĩ gĩthumbũrĩte andũ mahinda maingĩ. Tondũ twaria ũhoro wa mũthuri angĩkorwo ndarĩ ho na nĩwe mũhati. Rĩu ta reke tũrũthĩrĩrie nĩ mũirĩtu ũrenda kũhatĩrwo mĩruru Na nyina ũrĩa ũmũciarĩte, tondũ tuonire mĩruru ĩkũhatwo nyũmba ya nyina-rĩ, nyina ũrĩa ũmũciarĩte ndarĩ muoyo. Angĩkorwo nyina ndarĩ muoyo-rĩ, nĩ harĩ mũndũ wĩtagwo mũiru. Thĩinĩ wa athuri acio othe ndataarĩria-rĩ, atumia ao othe-rĩ, Nĩ manyina a mũirĩtu ũrĩa ũrahatĩrwo, tondũ acio othe nĩ airũ a nyina. Ũguo igongona rĩrĩa rĩngĩrutwo thĩinĩ wa nyũmba ya nyina no rĩrutĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ya airũ a nyina. Ũguo angĩkorwo ũyũ nĩ mũrũ wa baba mũnini na... Ciana ciakwa itirahatĩrwo gwakwa, no ihatĩrwo nginya kũu, tondũ acio nĩ airũ a mũka wakwa. Kumanagia na hau, thĩinĩ wa classification ya Ũgĩkũyũ, mũtumia wothe, mũndũ ũrĩa mahikĩtio nĩ andũ athuri a nyũmba ĩmwe na nĩ a rika rĩmwe, acio othe nĩ airũ. No natuo tũcũcũ tũrĩa matuĩtwo metanaga na ciana icio kairũ. Ũguo kairũ nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũnyihĩtie kana mũndũ anyihĩtie mũirũ. Ũguo rĩ, angĩkorwo Mwanake ũrĩa ũtuĩtwo mũthuri ũrĩa ũkũhataga nĩ arĩ na nyũmba-rĩ, nyũmba ĩyo nĩ ya kairu. Ngahũthĩra ngerekano na mwanake ta rĩu wakwa, atĩ mũka wa ng'ang'a wakwa na maitũ metanaga kairu. Ũguo nĩ kuuga nĩ airu no nĩ generation igĩrĩ tofauti. Tondũ maitũ e generation ĩrĩa ngũrũ, nake mũka wa ng'ang'a wakwa e generation ĩrĩa nini. Ũguo nĩ kuuga angĩkorwo nĩ mwarĩ wa maitũ, no ahatĩrwo mĩruru nyũmba ya mũka wa ng'ang'a wakwa, kana nyũmba ya ng'ang'a o ũngĩ wothe thĩinĩ wa ciana cia ng'ang'a wa mathu, Na no ahatĩrwo mĩruru thĩinĩ wa nyũmba ya mwana ũngĩ o wothe wĩtagwo Kuria wa Mathu, ũtuĩtwo gwa Kuria wa Mathu, tondũ Kuria wa Mathu na Ng'ang'a wa Mathu nĩ a nyina ũmwe, tondũ ũcio nĩwe warũgama arĩ mũgendi. Ũguo nĩ kuuga mbũri ya kũhata mĩruru no ĩhatwo kũndũ kũingĩ mũno, bata nĩ ĩkũrĩkane ũrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩhatwo. Rĩu tũtirĩkĩtie ciũria na nĩ ngũmeria ikai rĩa maĩ na ngĩcokereria, wona ndatua gũcokereria nĩ tũgũthiĩ na mbere nĩgetha tuone mbũri ya mĩruru kana no ĩhote kũhatĩrwo mwana. o mwana kana ĩhatagwo mbũri ĩmwe, ciana cirĩ ciothe. Na kwoguo ndũgathengerere, ũikare oro hau, ah, nĩ ngũcokereria na nĩ